Il-Kantilena hija l-eqdem dokument bil-Malti. X'tifsira għandha għall-istorja tal-lingwa Maltija?
Għandha tifsira kbira, il għaliex qisu immaġina kieku inti llum għandek ċerta età u veru, u kieku qatt ma kellek ritratt ta' tfulitek. U jiġi xi ħadd u jgħidlek, ara sibt ritratt u itik ix-xbieha tiegħek u veru, meta kont għadek żgħira. Tant xtaqt li tkun taf kif kont u issa qtajt dik ix-xewqa. Meta il-Professur Wettinger u Dom Mikil Fsadni, Patri Mikil Fsadni, sabu l-kantilena, ġara xi ħaġa hekk l-istess. Jiġifieri rregalawlna, ħa ngħid hekk, bit-tiftix tagħhom, dokument li juri l-Malti għadu żgħir, għadu bikri, ritratt tiegħu meta kien ċkejken. U għalhekk għandu tifsira kbira. Għandha tifsira wkoll il għaliex minħabba li il-żmien li tirreferi għalih huwa lejn nofs is-seklu 15, allura qiegħda isa bejn il-perjodu Arbi u l-perijodu tal-Malti modern. Mela qisna qed mmorru lura fiż-żmien. Il-magna taż-żmien isejħula u veru. U nerġgħu nisimgħu il-Maltin qegħdin jitkellmu jekk nistgħu ngħidu li kien hekk eżatt il għaliex meta tkun poeżija kif taf eh, poeżija ikollha ċertu bidliet. Ma tkunx eżatt eżatt kif jitkellmu n-nies, lanqas illum il-poeżija ma tinkiteb hekk. Imma b'xi mod għandna l-Malti kif kien mitkellem u kif kien jinstema' f'nofs is-seklu ħmistax. U allura qiegħed qiegħda nofs triq qisha, qisha dik li jgħidulha milestone, u veru, ġebla li turina d-distanza. Id-distanza qisha bejn iż-żmien Għarbi, l-Għarbi proprju u l-Malti modern kif nafuh illum. U allura hemm ċertu bidliet ukoll eh, naturalment li ninnotaw eh, qegħdin isiru, għadhom qegħdin isiru.
X'tarif tatina l-kantilenna fuq il-Malti medjevali tas-seklu 15?
Ekku kif kont qed ngħid, ġifieri il- Kantilerna Turina hija ritratt tal-Malti bikri. U ritratt tal-Malti bikri fl-aspetti kollha tiegħu. Jiġifieri jekk trid tfittex il-kliem tagħha, jekk tfittex fil-kliem tagħha ssib kliem qadim pereżempju illi m'għadux jintuża. Issib kliem bħal eh, xidew, l-ewwel kelma propja. illi hija kelma li llum m'għadhiex tintuża. Naturalment il-kliem bħal xmara dejjem għaddejja jinbidel. Xi kliem jintilef u xi kliem ġdid jidħol. U hekk ġara, xidew pereżempju u qada prattikament spiċċaw mill-Malti. Imma mbagħad għandna wkoll pereżempju grammatika differenti. Illum ngħidu art artijiet, dak iż-żmien kienu jgħidu art iradi. Taħsadna nisimgħu dil-kelma u nindunaw li hija kelma artijiet. Il għaliex il-Malti kien għadu qiegħed jiżviluppa. U naturalment barra minn hekk anke fil-ħsejjes tal-lingwa għandna bidliet sostanzjali.
X'nitalmu mill-kantilena fuq il-ħoss tal-Malti qadim?
Ekku, sewwa sew kif konna qegħdin ngħidu mela, il-ħoss tal-Malti ma kienx l-istess. Tajt kif jista' jkun, eh, mhux Malti kien, iva Malti kien, imma eh, ftakar ftit li anke kultant kien iċċaqalqu ftit mili minnaw għal raħal ieħor, ġieli nisimgħu l min jitkellem daqsxejn differenti fil-ħoss. Għaw min jgħid tiegħu, għaw min jgħid tiegħu, għaw min jgħid tiegħu. Eh, għandek min għadu jipronunzja il-ħe, l-akka, jgħidlek daħar, daħri, sewa flok dar u dari. Ġifiri, anke l-lum għataw differenzi aħseb wara meta tmur lura is-sekli u tisma l-Malti għadu isu kifet nofs triq bej l-Arbi u l-Malti tal-lum. U allura insibu ħafna bidliet. L-ewwel net fil-konsonanti aħna l-ħsejjes normalment b'mod l-iktar ħafif naqsmuhom f'konsonanti u vokali. Mela fil-konsonanti għandna fatt importanti illi għandna xi konsonanti li jidru illi kienu jippronunzjati fil-Malti u l-lum għadhomx. Per eżempju, nħadditkom kieku ngħidu nitħaddet. Imma daqalinna naħaddiskum ekkid binna. Il-għajn li għanna aħna, aħna nikdbu lajn u ma nipronunzjawiex pratikament, imma dak iż-żmien kienu jagħmlu distinzjoni żgur bejn lajn illi ma kienx tinstema u r-rajn illi kienet iktar qawwija u li kienet tippronunzjata bħala g isa g

għax ma kienx jisem magħha, jew kien jisem magħha ftit, u fejn għandek il-arqa kifet kien jippronzja qawwi bil-għajn tal-arbi, għarqa. Ġifiri, dawn iħsejjes kien jinstemaw, il-Malti kien jisu kważi tisimaw tgħid dan arbi qed jitkellem jew Malti. U naturalment hemm bidliet imbagħad anke fil-vokali. Fil-vokali saru bidliet eh, sostanzjali, jena ħan nsemmi tnejn biss. L-ewwel nett illi vokali kellna ħafna iktar milli għandna llum. Dan jidher ċar jekk tqassam il-versi hi poeżija u allura ttina idea ta' il-vokali li rridu jiġu pronunzjati. Per eżempju nsibu niħadditikum. Issa llum ma ngħidux niħadditkum Sewwa ngħidu nħaddidkom kieku, naqsamha, naħtafha iktar, inwaqqa' l-vokali. L-istess għandna mgħallimin. Erba' sillabi, mgħallimin. Aħna ngħidu mgħallmin. Jiġifieri matul iż-żmien il-Malti baqa' iwaqqa' l-vokali. Imma dak iż-żmien kien għadu ma waqgħahomx kollha, jew kien għad għandu ħafna iktar. Dik l-ewwel waħda u bidla importanti ħafna hija dik li jsejħula l-Għarab isejħula imala. Jiġifieri mill-Arbi, mill-la tal-Arbi, la tal-Arbi dejjem insibuha fid-djaletti insibuha e u f'xi każi qawwijin estremi anke l-Malti jagħmilha i. Mela per eżempju, għan idu kelma, jek ikollok il-kelma salam, kelma li jafa kulħadd, kelma sabiħa, t-tislimu veru, il-paċi. Salam, fid-dialetti tal-arbi, ħafna minnhom jgħidu slam, slam, ġabu għalejle, u aħna saħan si ġibni slim. Bli. Mela la, li tmur lejn le, u tmur lejn li. Issa, aħna jider mill-kantilena li konna għadna għaddejjin f'din it-triq, konna għadna nofs triq. Fil-fatt jgħidilna per eżempju klim bħal ġireni, aħna kieku ngħidu ġirini, il-ġirien tiegħi. L-Arab jgħidu ġiran, Ġiran, mela ġiren, hawnhekk fil-kantilena, u ġirini bil-Malti, u veru. Għanna klim ieħor ġifieri, eh, nenżel jgħid per eżempju, illum ngħidu ninżel, waqt li l-arbi huwa nanżil. Mela la, il-ħin kollu qed narawha eh, tinbidel u fi żmien il-kantilena jidher ċar li konna għadna nofs triq. U hemm eżempji oħra tagħha, per eżempju, eh, sisen, Is-sisien. Sewwa. Fl-Għarbi qiegħda a n dik, sisan. Mela sisan, fid-djaletti sisen u fil-Kantilena qiegħda l-istess, u fil-Malti baqgħet tinbidel u llum insibuha bħala sisien. Dan biex naraw kif verament, kif bdejna ngħidu, il-Kantilena qisha ritratt tal-Malti li għadu qiegħed jiżviluppa, li għadu fit-tfulija tiegħu. Għadu ħiereġ mill-Għarbi u qed isir ħajibda jsir Malti. Huwa l-Malti bikri.